Ha khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba Emmanuel Malebiso channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana ni la ku khumba mhaka leyi ya ku vekela ribye ra xitsundzuxo or tombstone or hi vekelela vanhu varhandziwa va hina lava nga tlela kona ku vatukulu na switukulu ndhuna na switukulu yuyuwana va ta kota ku vona ku vokokwani va tlele kwihi. Swilo leswiya swi kahle ngopfu, ku hava na munhu na un'wana a nga ku solaka or a vulavula swo biha loko u vekelela murhandziwa wa wena tombstone. Ende ku vekelela murhandziwa wa wena tombstone or vanhu va ka n'wina tombstone, swi tisa hlahla yi kulukumba ngopfu. or swi tisa lucky yi kulukumba ngopfu or swi ku pfulela tindlela a ka swilo swa wena swa vutomi hi ku a ni na vona lava nga tlela kona va ta tlela va tsakile ku hayi na hina hi fana na van'wana lava hi nga tlela na vona laha swirhapeni swa le masirheni or kwala masana or loko ku ri ke ku ri lava lahlelaka marhumbini va ta ku hayi hi fana na va lava nga tlela kwala marhumbini na vona va na tiyindlu ta kahle. ivi va tsaka na vona va mi tisela va mi tisela mikateko. I kuma ku wena i tlela ka yindlu ya manyunyu ya ximbidimbindi, i famba hi timovha ta manyunyu mara a swi pfuni nchumu u kuma ku yini? Va ka n'wina laha va nga tlela kona, minkwembu ya ka n'wina laha yi nga tlela kona, vakokwana laha va nga tlela kona, a va na rona ribye ra xitsundzuxo because yini va ta ku khoma hi mbilu lava nga tlela kona va ku yena i na swilo swa kahle i famba hi movha ya manyunyu i na swilo swa kahle mara hina i tsandzeka ku ta a ta hi xavela na na na na ribye nyana or xitsundzuxo nyana hambi ku ri vo ma three thousand four thousand ku na hina hi ta ka hi ta kota ku tlela kahle hi ta kota ku tsaka na hina ku ha laha hi nga kona vatukulu na switukulu ndhuna. endzhaku ka malembe mo karhi loko va lava ku ta ta va ta chela fole va ta fika va ku hi laha laha ku nga tlela kokwani va nge fiki va kayakaya ku hayi va ra va yime laha hi siku ra nkosi va ra va yime laha va ri hi lahle kusuhana ka manimani mi kuma ku endla yini ku ku ku ku ku va na ku hlanganahlangana ivi mi hetelela mi ya vekela yini mi ya vekela ribye endzhaku ka. malembe mo karhi mi kuma ku mi vekelela ka ribye ra ka ka sirha ra vanhu va wrong leswiya swi kahle vanhu va ka hina swi kahle ngopfu leswi swo vekela maribye mara ku na mhaka hi leyi ku na mhaka hi leyi yin'wana i ni vutise xivutiso ku na mhaka hi leyi i kuma ku. Xikombiso namuntlha hi lahla murhandziwa wa hina ivi loko hi heta ku lahla murhandziwa wa hina swi ya hi macheleni ya mindyangu or miti yo karhi va ku hayi hi ta vheta hi vekela tombstone loko hi heta siku leri hi lahlaka hi rona kumbe kwala xikarhi ka vhiki loko lavo akela va kha va lunghisa lunghisa le masirheni leswi rhapeni va ta vheta hi vitana na lavo vekela tombstone va hi vekelela tombstone. ivi va fika va hi vekela tombstone laha before hi endla hi lahla murhandziwa wa hina a ni ma swi tiva ku masiku lama hina the most hina Matsonga Machangani hi wela ehenhla ka top hi ku lahla varhandziwa va hina hi ndlela ya xiyimo xa le henhla hi va akelela masirha hi endla ya mihlalahlala leyi hinkwayo ya masiku lamawani swi saseka swilo ivi mi kuma ku se tombstone yi vekeriwini. ivi mi kuma ku van'wana hi endla hi nghenisa hi hala sayitini van'wana hi nghenisa hi le tinhlokweni van'wana hi nghenisa hi le milenge van'wanyana hi nghenisa sweswi hi nghenisiwaka hi swona van'wani va nghenisa ivi loko hi heta ivi lava va vekela tithomisoni va va va ri kona kwalaho va vheta va vekela siku rero se laha ni la khumba la ko okay ri vekeriwini tombstone kumbe va vutlhanu va te va ta vekela ivi ra endla yini. ri fika ri finingetiwa hi lapi laha ivi loko se va hi mugqivela ku ta ri so ku fika ku lahliwa ku hetiwa mihlolo leyi hinkwayo mfundhisi a pfala ntirho kumbe va muti va ku a hi tlheleleni le mutini hi ya hi ya hlamba mavoko ku fanele ku sala munhu wun'we wa family or vambirhi a hi mi ta kuma ku ri byi ra hi rini a hi nge ri pfuli hi siku ro lahla hi ta ri pfula hi lembe leri taka loko hi hluvula. i vi ku sala n'wana female or vambirhi a ni mi ta va mi ringetile hi light or something mara un'wana na un'wana u ta va a kha a swi vona ku okay munhu loyi hi nga n'wi lahla namuntlha vheta va n'wi vekelela tombstone hi nga tshiki lapi leriya lembe hinkwaro mi kuma ku lapi leriya munhu loyi hi n'wi lahle hi January hikuva hi ta ri susa lembe leri taka hi January loko hi hi hluvula munhu loyi wa hina. or loko hi ri pfula ribye rin'wana hi ta ri lapi leri ta ri susa lembe leri taka hi January loko hi hi pfula ribye leriya a ku sala wun'we or vambirhi a sala a susa lapi leriya and then lembe leri taka hi January loko hi ta hi ta lahla hi ta hi sorry hi ta hi ta hluvula murhandziwa wa hina or hi ta hi ta pfula ribye loko ku ri ni ya pfula ribye leriya hi mugqivela hi wavutlhanu. Yanani le Masana mi fika mi tlilina ribye leriya swi ta depend hi n'wina na ku mi hlantswa hi yini va ta mi nyika va lava ti-tombstone swi kona swisibi swo hlantswa ivi mi ri hlantswa ri basa ivi mi endla mi vekela lapi kumbe hi hi mugqivela nampundzu mi endla yini mi ya mi ya vekela lapi leriya mi nga tshiki lapi leriya ehenhla ka tombstone leriya for lembe hinkwaro. because of what lava swi tivaka vakhegula na vakhalabye loko ku ri ke ni laha mi tshamaka kona or ka muti wa ka n'wina or ka ka ka clan ya ka n'wina or ka family ya ka n'wina ku na munhu nkulukumba a nga mukhalabye or mukhegula a tivaka swilo i ta mi byela ku a hi suseni lapi leriya because lapi leriya loko hi ri tshika lahaya for lembe hinkwaro hi endleni hi sivele mikwembu ya hina or hi sivele munhu luya sorry. hi n'wi pfalerile laha a nga kona loko hi n'wi pfalele laha nga kona loko a lava ku ta hi tisela tihlahla or a lava ku ta hi tisela ti-lucky a nge koti ku hi vona mara loko hi suse lapi leriya hi pfurile so wa kota ku hi sirhelela ka tinghozi wa kota ku hi sirhelela ka mindzilo ka swilo swo hambanahambana because of a hi n'wi pfalelanga because lapi leriya na loko mo languta vo tala va ri vekela siku leri ri pfuriwaka hi rona siku. eTombstone a va tshami lembe hinkwaro se mi endla yini ma ri susa lapi leriya and then siku leri ku taka ku pfuriwa hi rona lebyi hi kona mi ta ku mi ta vekela ivi ku va na lava mi kuma ku munhu wa vona kumbe a ri rixaka ra vona a ri na vo ma two years three years a nga ri na Tombstone ivi va ku yini a hi vekeleni Tombstone loko mi heta ku vekela Tombstone loko ma ha ri mi hetile ku vekela Tombstone liya ivi van'wani va ku va vheta va fika va vekela lapi. loko lava thomisile va heta ku vekela va ku hayi ha ha tshama hansi ha ta lulamisa siku ro hluvula or siku ro susa lapi leriya or siku ro pfula tombstone liya mara mi kuma munhu luya no ma three years four years back a lahliwile i kuma ku as a ti-family tin'wani mi kuma ku a ku se va na mali vanhu va fanele va xaveriwa swo dya va xava fanele va xaveriwa yini yini ku ta ku ta kota ku ta ku ta hluvuriwa ku ta ku ta susiwa lapi leriya or ku ta ku ta pfuriwa tombstone. mi kuma ku ma heta vo ma two years three years ka ha hlengeletiwa mali naswona leswiya loko lava ti tombstone va heta ku mi vekelela tombstone leyi ya n'wina loko ku ri ke n'wina ma ha ri busy no organize as a ti-family ku or family mi lava ku pfula tombstone leri susani lapi leriya mi nga ri vekeli laha. mi ta ri vekela siku leri mi tivaku okay namuntlha hi pfula tombstone or vhiki leri taka hi endla yini hi pfula tombstone or mindzuku vo tala va tala ku swi endla yini loko va tiva ku mindzuku va ri pfula or namuntlha va ri pfula wun'wani or vambirhi vanharhu va family va ta wu buta nampundzu va ya masirheni va fika va sulasula va endla endla ivi va endla va vekela lapi leriya. e vafundhisi va fika ku fika ku pfuriwa tivhese ku endliweni ivi ri pfuriwa ni ximfumo leswi swo mi kuma ku mi tshika lapi leriya ri ta ri tshama lembe hinkwaro a swi kahle tanihileswi ni vulaka a swi kahle swi sivela swi mi pfalela tihlahla swi mi pfalela yini ku vanhu lavaya va kota ku yini ku mi lwela loko mi vekele lapi leriya mi fanele mi pfula ku munhu luya a kota ku mi lwela loko ku ri ke ni hi wena i nga vekela tombstone. hi ye kun'wana because ku na van'wani va famba tindhawu to karhi va fika va ku hayi va ka n'wina laha va nga tlelaka kona va ri a va tsakanga a va na ndhawu yo yo va finengeta kahle laha va nga tlela kona a ku basanga ku thyakile va va va kha va vula va va va kha va vula va lava tombstone lowunene a wu vekelaka tombstone or ribye ivi i fika i vekela loko i vekela ivi va swi vona ku hayi ntukulu u yi vekelerile or n'wana i yi vekile i to vona tindlela ti basa swilo swa ku basela. Se lapi leriya hi nga ri tshiki lembe hinkwaro lahaya. Lapi leriya loko ku ri munhu wa ka hina hi n'wi lahle namuntlha, a hi ri suseni lapi leriya. A ni vafundhisi va ta va va ri kona na van'wana, ivi loko a heta ku lahliwa ivi hi endla hi susa lapi leriya. Loko vanhu se va hangalakile na masireni va ye kaya va ya hlamba mavoko and then lembe leri taka loko hi lava ku hluvula or hi lava ku pfula tombstone, siku rero or-o nampundzu hi fika hi vekela lapi ivi hi pfula tombstone. na n'wina mi kuma ku i khale mi lahle varhandziwa va n'wina ende mi lava ku mi va vekela tombstone mi nga fiki mi vekela lapi lero mi tibyela ku ha hi ta ri susa lembe leri taka loko se hi ta hi ta hluvula or endzhaku ka tin'hweti to karhi ri suseni siku leri mi tiva ku namuntlha hi pfula tombstone liya or mundzuku nampundzu mi heta nampundzu mi ya veka lapi ivi mi ri susa swilo swi va kahle va le hansi va ta kota ku ku hi pfulela tindlela a hi xaveni ti-tombstone. vanhu va ka hina a hi ku tlanga hi mali a hi ku tsakisa vamatiko munhu a ta ku hayi va ri ni tsakisa vanhu va ni xavela e-e tombstone yin'wana na yin'wana leyi wena yi kotaka ku yi xava ti kona ta sungula ka vo ma two thousand ku ya fika ka vo ma twenty hundred swi ya hi family yeleyo ku mi na mali muni ku va mi xave tombstone xi xikulukumba i ku va mi xavile hayi ku i ku un'wana a ku hayi. mina ni ta kota yo vo hundred and something yo swi ya hi swikhwama swa vanhu hi miti yo karhi ku hina hi na mali van'wani va ku a hina hi nga kota la ku va hi xava tombstone i ku va hi pfulela tihlahla hi ti pfulela mikateko hina vanhu a hi ku va hi tsakisa vamatiko or a hi ku va ku ni vonile. I ku va endlela hi endlela ku na hina kwala mutini wolowo na vatukulu na switukulwana tindlela ti kota ku va basela a hi ku tlanga hi mali mi nga soli vanhu loko va xavela maxaka ya vona ti-tombstone tanihileswi ni vulaka tombstone yin'wana na yin'wana yi nga va ya two thousand three thousand five swi depend hi tifemeli ta ku va na mali muni ku va hi vekela ti-tombstone i nhlahla yi kulukumba ngopfu no tshwa ku navetisa tikhampani leti vekelaka ti-tombstone. hi ku a hi twanananga a ndzi ta va navetisela ni ku famba ni ka khampani ya so na so ku na tombstone ta ntsengo wa so na so na so na so na so so na khensa ku va ni pfulele chanele ya matimba Emmanuel Malemutshuxana ni kombela mi subscribe thank you.